Augustine Oklo. Okay, Augustine Oklo. Kake Kofi Gbaze va xɔ ŋutsã. Yeah, that, that's the name.
That's the real name now. Okay. Yeah. So ne me nya yo ŋkɔ wa, eƒe ŋkɔ nye Augustine Oklo. Kake Kofi Gbaze. Nya nya me va keta du ya me kwa. That is what we know for him. Uh, it's about some years back. Nye kple mi wɔ video aɖe which trend so much. Honorable, Kofi Gbaze edu osɔhɛ ƒe dumegã. Nye kple mi wɔ video aɖe mekpɔ be video ma nye nu yi ke e trend tɔxɛ. E mekpɔ be ame geɖe tohemame ame geɖe e gadze si wo mɔ o. Leke nèkɔ kpɔ video ma? Thank you very much, Francis. Uh, uh, uh, about this opportunity, uh, I want to congratulate the, the entire uh, Kita Municipal Assembly about the, the registration that they have doing.

Yintɔmunu happy gake amomo se egɔmu. Wotsɔ ge be paɖia ɖe leke wodze leke wodze gakea wonye aŋlɔvi dzidziwo menyea wobe amewo le gbeta yevublotsi South Africa, Japan, America, UK fi ma katã mogase nye ŋkɔ mogakpɔm kpɔ wokpɔm. Okay. E, yema yi mo ne ze yevu gbeka kɔrɔ kɔkɔ kɔkɔ ɖo ike Mía ame aɖewo míenya be yevugbemewo wɔna zãa ede gake ame aɖewo hã kpɔe be o yevugbemewo wɔna doa ke menye ɖone yevugbe ke nye le agbalẽ me o ɖone kpa wo do. Fi ke nèkpɔ yevugbe gã glotoloto ma le. Ni le wɔm nye be ɖe. Fase mi nuƒo. Gba ma gblɔ ɖe evi yevugba eɖewo nye ate ŋu aɖo ŋku ɖe wo dzia. Okay, wo wo.
Eɖewo eɖewo nye be ɖe

yi ke be tame meɖewo maɖo afi ma o, mele eme afɔ srɔ̃ ke nye maɖo afi ma o. Gake nu ye nyo ye be nye hã nu ya ke nye ame nyaa ye ɖe mele gbɔgblɔm. Ne ekpɔ Wheeling kple tɔwo le Kumasi afi ma kple Dzako katã ɖewo I mean nye nye megale ŋgɔ na wo gɔ̃ hã but they are doing better there. You can express yourself even more than them. Yes, are you getting me? So I know much about them but nye hã

If I lay nyateƒe toto ma, ame aɖewo yɔm nye vi la ɖo nɔ UK.
Wɔ fi ke me le, wo me le kata. O kata me le ale ka ko ko. Eni ya agberu ma le ka ko eh, video gã gbegbe wo kata ko me le. Kata ko jim ɖo kata ko nɔ gama la. Mi mi ade nye ya. Enya gɔme se ma. Ake a wɔnɔ nyɔ dzoe abe tsitsi ya ele asime ne mia ma ɖo. Enya gɔme se ma. Ta video ɔ menya be video yike nya kple mi wɔ yike be menye video nye numa interview ne wɔ nam. Ale be keta ƒe tsitsi ƒe zɔzɔ ɖe ŋgɔ. Yema yi ma tɔ yi megbe na yema yi ma eh politics ye. And we were limited registration. Yeah. Be eh limited registration wɔm wole le municipal assembly me. Ye nenɔ gbɔgblɔm be Enisitɔwo lɔ woƒe amewo kɔ vɛ. Wova amewo lɔm kɔ tso ƒe. Nyemenya o. Nyemenya o. Nyaselawo, agenda ma va yina asi tɔ me mí. Egbɔgblɔm be, Ɛɛ, ame yiwo ko NDCtɔwo amewo lɔm kɔ tso aƒeme kɔ va va me ye nye gbemagblẽa ƒe interview ya míewɔ. Yeah. Ale be ne èkpɔea, nu yi dze ema yiwo míava wɔm be míaŋlɔ ŋkɔ ko. Gake ne èkpɔɔ, kata pɛsɛa, eya NDC zone enye ya. Eye mi dana kɔ le 95% a ne vota ɖe dzi ne ekɔ ne ni si ekɔ ya woƒe srɔ̃wo ɖe ya ale be 95% kpɔ ale be gbemagbe ale akufo do president akufo do va ekpɔ be awo efififi enu manye ta ŋu wɔ kpetɔ ye wova kplo wo be no no gbogbo gbogbo ŋlu ŋkɔ eye miatɔ enisi tɔ wa mo kɔ tsɔ ƒe me kple ʋu wokɔ mo le xuitsɛa me. Mee miwo hã ɖokuiwo mieva kɔ miaƒe amoa? Nu yele wɔm nye be ɖe fia mee miaƒe srɔ̃xɔ le nyea o. Ta ɖeka ɖeka aɖewo wole me aƒe mee. Oh, miate ŋu akɔ wo. Gake wotɔ ne kpɔe ema yɔ mena ne nya nyuie be le videoa me be opɔn kata wo. Apara ame ɖo ŋku yevu gbɔ ɖo dzi. Apara cikio. Apara cikio.
Ene si apara cikio. Opɔn yɔ kata wo ha. Mɔɖɔ fim ha. Bi ga ɖo wo dzi. Okay. Enya ke womese ma ta meka ɖe edzi be interview wonɔ nam fia míewɔm gegem ɖe 2024 me ye megagblɔm nɔ record be nuya ke megblɔ da ɖi hafi míeva paɔ, megagblɔ ge fia egame va gake because I am more than prophet. Yes, uh, before then ma video ma míeva kpɔ be uh, popularity and people used to call you people be oh Kofi Gbaze

The municipal have a driver gake wò nèva zu eƒe driver. How? Nukae dzɔ? No, nu ye le eŋu koe nye be ɖe Francis agbe me míle ɖee. Wobe mina mí shi kple mina mí ba ɖoɖo nɛ. Ne enye asikɔklɔ kɔ ɖee, ata ɖo ŋu le fiahawo dome. Nenema mía dzilawo gblɔ na mí nye ma. Aa, Aƒetɔ, nɔ be makafiɔ nye yike gblɔ nèle la, yike nye míaƒe Regional Chairman le Volta Region gbaa, yike míɔŋkɔ, míamaɖo mí deŋkɔ nɛ be Emperor One. aka e gomoro uh makaɖedzi be mesiame dzesi ŋutsu ya le keta vota ɖe dzira kata kɔ even the, the president today enya me ƒomevi o nya very hard working guy metsɔ ɖeke le meɖa ɖeke le me kɔ ɖeke kpe ne o ale nu le kɔ stress for ɖe gblɔ ne ta nu mae wɔ be miama ɖɔ mi have confidence ɖe ya dzi ta afisiafi wòto wɔ mídzi ne míakplɔe ɖo. Gbãgbo you were connected to him ne be aleke ne react towards them aleke ne nɔnyi kple wo aleke ne bu woa ye na be you were able to connect with them MC fifi le fia hã yes still wo kple mi gale connected me blama. Nɔ wɔ nuna be eɖu dzi efaa is my main turn. There is my body body Ele be amaa tafla tse Ne ele egodoɔ iko nagblɔ nyaa ɖe tso ŋtsi Gake ne ete ɖe ŋtsia ameyi wonyaa Ele be nanyi Is very good guy Ele humble Ebɔbɔ ɖokui ne meshiame Ta mia maɖewo mie kpɔ mɔnu ete ɖe ŋtsia Amewo be menyo afa menyo afa Ewɔ leke fa wɔ leke gake mi te ɖe ŋtsia Eŋu medzi be na de bubu ŋu na honorable Sorry honorable efa Wona be fame nyo, wona be fame nyo, ewɔ aleke, ewɔ aleke, ame sia ame ƒe ame vɔ̃ li ye ame sia ame ƒe ame nyui hã li. Woawɔ eya la, maybe ne te ɖe fa, wona be fa nu gbãe mekpɔ naneke o, ezɔ ame vɔ̃ le gbɔwò. Gake nenye mete ɖe nu gbãe mekpɔ nanea, ezɔ ame nyui le gbɔnye. Nenema ko míele ema. Gakea, eh, le nyateƒetoto mea, wona be ɖu dzi efa yike nye MC le ketagbea, is a very good guy very humble ekpi esi ɔ ɔ i mean enya me ke lo sɔhɛawo because is young guy enya gɔme se ma yi ko nye ne meda la kpɔ the whole voter region katã the only young guy ke nye mc le kat ya le voter region na maybe ɔnya ɖeka ava ɖe gakea youngest ye ko nye ya ya ni yi koe ƒe via ɖe koe le si efɔe menye ta eda bubu ma ŋutsi nye mɔfu mɔfu no ee ese gɔmea mɔfu no no ame senior brother yeah, ta eda bubu no eda bubu ma ŋutsi nye So I also give her that respect be yi hã le position ma so me nana position me nana that respect e so mi wɔ nu ɖe sia ɖe le asi le asi me me care o mi ɖua nu together wɔ nu ɖe kpekpe enya gɔme se ma ne fi o hiã be nia mi ŋu sia nu le kɔ mi wɔ na ŋu sia nu me ɖe sia ɖe ne dzi be enya o me te yi katã gbɔ gana o. Àte ŋu gblɔ katã. No, give me a break. I should give you a break.
Yeah, give me a break. Yes, eh, eh, miasrɔ̃ eh, alo nukpɔlawo, fi ya míle fifia, míle Emancipation Beach le Keta Central. Ye nye teƒe yi ke míeva nɔ anyi ɖo, nye kple eh, sɔhɛwo ƒe dumegã Kofi Gbaze ye le afi ya yi ke mí enu me kum, míenya ɖeka eve aɖewo me dzrom le afi ya. Eh, miabe mienyae nene, Eh, Kofi Gbazia nye kpli mi wɔ video aɖewo va. We did some videos formerly and that video trend so much. And because of that video trend, uh, I came over today to interview him once again. After that video, what happened? And where is he now? And what is he doing now? That is exactly what we are doing today. So, Honorable, yeah. yes, but mi kpɔ trending video ɖewo nɔ eh, social media nenɔ gbɔgblɔm be yenye security le Gakpo eh, Ghana Port and Harbours le ke dzi. Eh, leke wodzɔ ye ka ye nedze dɔwɔwɔ le afi ma? Oh.
Kparaku meva dɔ me, mele night duty le harbour. Ete ka me. Enye chief security le afi ya. Ta mele night duty

le zãdɔ me ete ka me ne kpɔe mi kpɔe meko nya kɔ ɖe hafi ava edɔ mee ye ma kɔ ɖe hafi ta mele duty night ne ho mele habɔ.
oh friends enyo edzodzi na mu ŋutɔ video ma Edzi aɖee dzɔm. Eke be ne kpɔ fi ya megblɔ be, megblɔ ɖe le nya, le nye nya me be, in this is zone nye ya. For so many years, former President Mahama, eble du ya, Taflatse. Ena míenya be yegbɔna va habɔ do ge ne yexɔ dzi ya. Ale be woda akɔ gbogbotɔ nɛ eye wòɖu dzi, mete ŋu va wui o. Kɔntena ɖeka mode ɖi o, gake dzi ye nye dzɔm le ememe ke nye be ye President Akuffo Addo va, ye hã do ŋugbe be ne ye va ke ta habɔ ye ŋka wɔ ge, ye wɔ ge. So meli ʋuu be o ne habɔ va du ya mea, bikɔ me no tema, me no yua ma fima. Gaŋvedi kɔ dzi le yuyɔm afima ale be ne nu eke ko mi fɔ ne ɖe habɔ godogodogodogodoɔ. Me sia me nane kpɔ ge godogodoɔ. Me sia gbe kɔ mi kpɔ nane me kpɔ nane ta ne me fi be ne habɔ va ke ta. Eŋu tɔtrɔ bubu ava. Tɔtrɔ bubu ava nye ma force be ma yi ɖe gee lo tema lo kumase lo be me yi ɖe dɔ dzi geo. Ta ye ƒe dzidzɔ ye kpɔm ne le ye ma yi. Esi ye dzɔ me ye ma yia.
Ye me be, Ok, nenye nenemaea, nyemele naneke dim o. They should give me a cheap security. Ale be nye va employ amewo, ame yiwo ke menya le keta be woate ŋu awɔ dɔ, adodimetɔ ya, na wowɔ dɔ. Ale be eme ŋu nɔ fima mewɔ video ma, edzi dzɔm. Ale be, eh, ne, eh, nia, the manager ɖea, e, ena menya be Ale edze dzɔm be wonui ma, ne dɔ yewo dɔ gɔme dze ge hã, yewo nane dzi gena. Yewo nane dzi gena le Mefu, woƒe adzedege wɔwɔ. mefu.
Ke me nye ŋutɔ hã mekpɔ videoa ko menya be eh, ne dɔ va dze gɔmea, eƒe application ko ŋlɔm Eyi ko nèle. ŋlɔm mele, applicationea katã me meŋlɔ. Ah, ta nya Menye te be, lɔ.
menye be taflatse, edɔ neva dze gɔme vɔ hafi wobe yewoa me dzim ne Sip sakli tɔ ɖe ɖia nye me ŋplɔe ɖokui nye ho. Ebu ebu
kofi gbaze ebe ya ye ŋplɔ ye ɖokui wo. Yes of course you know me jɔ kpɔ be ɖe keta nye va kpo container ma gbegbo wɔ ɖe afima e condition ne fu ga ɖe nu enu fu yi ke be dɔwɔƒa katã ne kpɔ afima fi le fia. In fact, enye nu yi ke nye kpɔkpɔm, yi ke medzɔ kpɔ o. Ta nu yiwo katã ena be dzi aɖe le nye dzɔm le ememe be President Akufo-Addo ele be yeawɔ nuka? Mía supporter be nu ya nava ke ta ɖe ne mía dzo le. Gakea megblɔm on record be ne wòaɖo wo gbɔ, ne dukplɔla gbɔ de ge alo ame aɖe gbɔ de ge ade dukplɔla gbɔ, nye me video mawɔ ke kɔ nu ɖe yame nenema o. Edɔ aɖe dze egɔme le ke ta. Menye Tarrif Gop NPP party amee mele, memlɔ anyi ɖe eme tsɔ kɔ anyi ɖe edzi he da afɔ de ɖusi mia tame dzi be nane nedze egɔme ye nye avifafa be dukplɔla nesi be nu ma meganɔ faa zu white elephant o, nu va dze nane gɔme na mi ale be Web Bank nye English-tɔwo tɔ, medzi be miaxlẽe, miakakɛ, miade hɛ eme. Nya de mɔ eme nenema enua kata yi me ma.
You can see Kofi Gbaze is using big vocabularies nakpɔ be Kofi Gbaze yevu gbe gã glodzo glodzo glodzo zam wo le. Yema yema zɔ aparachikis. Egba eka woya zam ne ge. Well no you can go to you ne be mia do efu gbea taflatse enia class three ko me se. Okay.

Yeah ok Kofi eh, sɔhɛwo ƒe dumegã. Yeah, efi ne nye yɔ menye yi. Eh, mídzi be míase gɔme. Nenema ke nenema ke video aɖewo nɔ míaƒe yaʋalãwo dzi, míaƒe social media concerning ewò ku ɖe eh, teƒe aɖe ne yi ke nye be eh, shopping mall aɖe. Yi ke ta fla tsɛ meva nye nu yi ke nɔ social media me nye enu yi ke dzɔ dzi na ame geɖe o. Woƒe velia ɖewo hã medzɔ dzi na wo o. Nye hã nye hã le afii, nye kple wo míwɔ video kpɔ, menye nu yi ke dzɔ dzi nam o. Mídi be míase gɔme, nu kae dzɔ hafi ye ma gbemagba nu kae wònye dzɔ ye hafi wòava nye social media nɔnɔ. Ewɔ fine sa nyo.
Ekpɔ ma. Mm. Egua de dam ɖi he. Edza gba ple ne pa. Ekpɛ. Me de ɖi yolo. Me tse tse. Ekpɔ ma. Ehe egua be le gakɔ me kotoku me ne. Zite kula la mo lo no ju. Erem srɛ ya. Oh, for my people. Oh, for good to know.

Yewobɔ o, yemekɔe o, yetrɔe va yi da ɖi. Ebe yemekɔe o, ekɔ be instead be wòagblɔ be o, yexɔe kɔ sɔ. E- e- e- No. Ke yeŋlɔ be, Ɛhɛ, ebe yemeƒli o. Ebe Evɔ yemeƒli o. ekɔe kɔ dzi. Ekpɔ be nyɔnua lé do amiae. Gake yi wòyia so foolishly on his part ta aka be egblɔe na srɔ̃ be, Ehoe, eƒe nɔnɔe ya ta yeaho ga. Ese nya gɔmea?

Ayalo yɔm le fun dzi le nye velia gbɔ enya hem ɖe nye nye dzi me.
Edada tɔa.

nye me dzi ma ƒonu tso nuyɔ ɖe keŋ tsi o but eh obe mina mi shi kple ne mi mina mi ba ɖoɖo ni eho mi kofi gbaze people know me i'm a very jovial guy they know me in this town meaning northern keta enya gɔme se ma i have my own car vinyewo de university do go taflatse le ma amenuveve me gake mekpɔ be polit politics ya wɔm míelea ewɔe be meva ge dze nanewo me yi ke it is not true ali emɔ katã wɔm wole be kofi gbaze le social media be meva kɔ ami sisi aleka is a just a politics just to destroy my image but.

24 cedi menye 2.5 2.4 hã olo 24 cedi kasi be nyeme nyeme ŋu nya mo because there is CCTV camera around ame ka ko video ma godo me nye ga kple mi nyi ke nye lidzikunu that guy me sia me nya me wonye because of

Enyi ni ye dzɔ. We everybody have God father ne le party me kɔ ɖe. Oh yes eh. Ama ɖe li ɖe is a senior man. You don't you don't go there. Ma ma ma ma ɖo fuma ɖe ko so you don't expect yourself to be there. You have to learn rene dɔ srɔge.

Na yi ɖe ɖoɖoe dzi, na yi ɖe xeɣe dzi be woanya ŋutsi gblẽm, ye woanya ŋutsi gblẽm station to station. Ekple enia ega ɖevi ya wolé nyitsɔ eke ye woyɔna be I dare, I shall survive. Eye ke wolé nyitsɔ video aɖewo nɔ circulating eva gbã ame aɖe ƒe ŋu, etso yi ɖe ɖe dzime na ame aɖe, gbe ŋu na ame aɖe kple tɔwo katã. I dare. Yi ke enɔ eɖokui yɔm be nye national piaro ne Akuffo-Addo.

Ta yi tsɔe to esi te wòda akɔ. Ye dzi gbãtɔ a, dzi, dzi ɖeka ko da akɔ na Pita ku fɔ. Ake eɖokui be ye nasi na Piɛr o. Ake hamɛ la ya ze dza se nim wòda ɖe eɖokui dzi ale be menya mesiame nya fi wòtso. Ta nyema, nyema, nyema xɔe le esi o. Ta yi hã no me kple Raphael yi ke woyɔna be Lidzi ku nu agbi nya yi ke nɔ amewo xo, gaxɔ me amewo si be woayi ɖe National Security. Yi hã le NBP-a me na mi ye. Yi hã yi NBP-a me ba wònye lo, afi ni ya wòam lo, gaxɔ me amewo si. be woyi ɖe nurses woyi ɖe immigration customs police soja numa ko me sesre ŋue ma be megawɔ megawɔ o lo be yi nurses security lo numa ko me sesre ko afɔ be mo ke me kpɔ me ra bolo nume na ya mo mega dɔkɔm na ya mo ji be ore fu na wo fu ɖem na ya me yɔ mo de ekɔ yi nye papa gan de mo va wɔ be nye me fia mi sisi eho mi so ete be go even do mo nuƒo nu fia kura betakali do me le betakali ele ŋu nye fia is a 3 point is 3.5 Ghana cedi okay. Enya gɔme sema. Egba amenuveva mee nya me le gba. Ta ema katã because míawo ŋutɔ míawo amewo koe. Maybe mi best wo ko nu wɔm ɖe ŋuti nye fia menye maɖe ke o. Game wonye o ake wo ŋutɔwo hã mazɔlie zɔ mi le ŋgɔgbe yi mia katã mi le ta. Nenema enua katã le enye ma. So it is never true and I can never go and do that thing. home. You can never go and do that thing.
Yes, Kofi Gbaze nana mianya be yeah, I can never go and do that thing. Le gaƒoƒoa me fia na minya be amisishia ko mie gbɔgblɔm be amishishi amishishi yi ke ye be wɔ amishishia eva kɔ amishishi le shopping mall. Eh, ena mienya egba be ao menye ɖo yeva fi amishishi aɖeke o. It's just a political talk and people are trying to tarnish his image. Ye ko wɔ abe kana ta ɖo wɔ nye be ɖo yeva kɔ amishishi le afima. Ni ele ŋɔŋɔe nye be ɖe amishishia ŋutɔŋutɔ Le nyateƒetoto me afi yɛ ke mí interview wɔm le gbaa, on the 8 July ye nye birthday. Ale be mínɔ afi yɛ eye nye wife yɔm be ne megbɔna, mebe ne ewɔ nane ne mía tɔwo. Eye nye wife yɔm be ne megbɔna ke madzi maƒle eƒe amie short ne maƒle ɖe asi kɔvi na ye. So we went, I went there with my guys, about six guys. Ale be míyi ɖe afi maa, Míenɔ afi ma, míenɔ, míenɔ yiyim eye Yehowa ƒe yɔm be emu nyanyram ta míegbɔna eye míaɖu nu le gota ta míaƒle mosquito coil hã ɖe asi. So I went there with my friends, we went into the supermarket. Ko amewo no xɔ me, ko ŋkokui gbetɔwo, ko amia ŋutɔ hã, nye wife yɔna ma, meŋlɔ mia be. Ko luckily, nye wife ƒe friend nɔ xɔa me hafi, yewo va mia, nye wife tsina enye m. So meva kɔ mia da ɖe sister gbɔ. Ale be nye guys nɔ gblɔ be amia hã mele sue kpɔ, ame ɖe ko ma. ku gãtɔ la li wa. So I, I return back to pick the big one. Ye me kɔe da ɖe gbɔ. Ta eme nɔ gbɔ ne nye friend na be ma pick me xɔ call. Ne godo ma ne pay ega. Ma ge ɖe ʋu me ne va ma ku ga ne. Luckily ya uh, ke yi ga nye dzɔgbevɛ nu yi ke dzɔe nye be Wonɔ ice cream fa me gago gãtɔ ma ƒlem ale be From There-a, woŋlɔ be, Ɖekui ni pɛ a miaƒe ga o. So yo kɔ nua vɛ kɔku miedzo. So nyɔnua yɔm late menɔ ba dzi around eleven o'clock. Ebia mi ƒe nye be, ami ka? Nye ŋku mele amia dzi o. Ame ke ya mee nye yɔm a? Be, meɖe ɖokui ŋu na meka te kɔ la. the following day yɔm ene meva yɔ nye guys wo be ami xa mi ƒe Ghana sister wo be ao guy be yeŋlɔ be so from there quickly quickly me drive down yi ɖe gbɔ etso gakɔ da shi ne ne nye mia ebe 24 cedi gakea yi mi koe dzo enu ke mi hefa o ta yaku 35 cedi shi and I pay her that is all that is all akanu ya kata wa video mo mo kata video ma kata mo je me video amu me yewo nuwo ƒom ma ne wonya ame nya be nya gbem wole le nyateƒe video ma wokɔ tsatsam le social media wonye nyateƒe nua ele be wɔsi wo ɖokui wɔnye be nu ya ke me wɔ ne tafla tse ne ame ɖe fifi ɖe ne sisi kamera le xɔ me ne ne kpɔ ama fifia ye ne bia ma ma be me ko nɔ ko take the camera go to the police station report that person Kpɔsɔ na ge ɖe makpɔ ame ya finɔ vava. Ɔ mate o store me nɔ ge be supermarket le ye shi ye kpo ga gba. Tamara na va wo babla kpe be ɖe gba ze ya ale ele yo ŋu ale kpe kpe tɔ ta yɔ ko ho ya leke ɖo na ko ebe video ne yo ne yɔ kɔ a wo ni o. Mi va wo numɔ kata. E me dzi ma ke ŋua do be ko me dzi mawu ne dro vɔ nua. I don't want to talk about that it issue. Aka me nye ni ye jɔjɔm. Ne ekpɔe adee le eme ku nye video nui o ma ekpɔ fɔku gã va ge dzɔ ɖe dzi fia ake nya nye nye ŋutɔ ga fafam ne fia edzi ama ɖewo no dzi gã ne afi kɔ xexem ne eƒu tɔ ame eƒe ƒuwo gbã fia enye kofi gbaze ya ŋu o tso ɖo nye me fia mi sisi loo me wɔ leke loo nya nye kofi gbaze ga ƒo nu na ama ɖe afi ko taos ne yi tsɔ o va kɔ xe ne nui tɔ. Bikɔ nye nyea, nye dɔmee nye yi. Enya gɔme se. Nenema nye nua katã nye ma. Ne ame aɖe mete ɖe ŋutinye biam o hafi aɖo nage be wogbeze yewo gbeze fia mi is bullshit. Is bogus. Megbo nu ma me. Menye junkie gbe nola menye o. Junkie wo koe nono gbe vɔ wono cocaine kple numawo ɖee. Wo koe nokpɔ nukrikri mawo fine. Nye meɖo afima haɖeke o. I'm a man of my own, I have a family. Vinyewo dogo university. Menye adegbe o, nye ƒome amenuveve ye. Enya gɔme se ma. Inyi ŋtɔ le afi ego dzi hã. Dɔwo ɖe le asinye. I my own car driving up and down. Eƒo le asinye dɔwɔm yi gbɔgbɔm. So nenemae nye nua katã nye ma friends. Akpe. Eh, nenemae nye nua katã ma. Menye ɖo ye va kɔ amia o. Ke boŋ ye kɔe ne yeƒe velia ɖe be o. Eh, yexɔ kɔla ɖe ne woaxe amia ƒe fa. Nexe fa kɔ.
Nye menɔe ɖe ʋua me. Yi ko wova nɔ to yina yɔ ŋlɔ be yi ku ɖi pɛ. Ta eŋua va e ta eke fia be videoa katã va wɔ abe ke ɖo ne ko amia yi ke ekɔ de kodo ku me abe ke ɖo me me dzi be ya a xe fa o. Ta nyaselawo wo ŋutɔ si tso e eƒe nu me egba. Yes. It can be, it can be possible be mage ɖe supermarket kɔ. Nye mekpɔ naneke nuwo le supermarket gbogbo ma kɔ. Ami sisi 24 cedis. nenye gbonyo sa de ma ame kristi ne okay. mete mete mete diko akpe emi si abe do ye uh, va fuma be ya va aple nana for real for real ye va ha amare ye kpɔ be o oh, ne wa ke fana ye ne ya va kɔ ne menye do ye va be ya va kɔ ami o and moreover ha is a family man ami sisi yi ke nye 24 cities mate anye nu ka ava agblẽ yeƒe ŋkɔ tsi o moreover he is always a popular person yete kɔna phone yɔna amewo egbe Ɔ ɖo na gawo ɖa ɛ. So why twenty four series na va nye nui. Ye etɔ eʋu le asi nye dɔ wonye nye dɔ. Yes eʋu hã le ye si e wɔna dɔ nɛ so it it cannot be possible so nyaselawo afi ye mie se egba tɔ ɖo afi ye mie egba tɔ hã se ge ɖo enu sia nu yi ke mi kpɔ be enye enui le mea mia a gblɔe na mi you comment under it remember to subscribe to Everlove TV because ne me subscribe doa the next video yi ke gbɔna mekpɔ go because e mention ame aɖewo le nua me ene honorable shelter adzɔlolo e mention agbena e mie mo katã we interview them fi ke woto afi kpɔ videoa ye mi va woƒe ŋkɔ sem le videoa me leke wodzɔ fi va xɔ video le ame aɖe gbɔ le eƒe store me do wova fi videoa how possible is it be woava kpɔ videoa le ame aɖe gbɔ eh, francis ni ye le wɔm nye be ne watch video ya kɔ godomie kura susu mele video mo

ne wòva afia godzi gamele yɔ kɔ ne asem ne mese o city allowance he went to his car and pick money and pay them ame ya mekpɔ ame tɔ ɖo ale le eme yi ko mekplɔe ɖo yi ko mia tɔ wo be he wo yɔ finish la be no no no finish radio dzi ame nyama wo nya nya ha mo wa attack vefie to nya sheta adzɔ lolo ma ta ne kpe ne kpe nu ƒu le video ɔvɔ mema eme nu ƒu na nye nka kple ale mi le nye yi sheta adzɔ lolo because of meva wɔnya support m ta ye wobɛ ŋe kɔ ŋunye gake yi kata politics ye vɔ fifi le fia ha ne me kpɔe ha mi ƒo ŋu ne mia nɔ nɔewo eya gɔme se mama wo kata gake mia nɔ hate m it's a politics yeah I can never do that thing me te wɔ go it's a totally lie just to destroy my image but they they not reach there mo rɔ fim ha o ye nye nya thank you so much kofi gbaze uh, uh, okay nice one uh, fie mi ma ro ye ya